Omwana one nandua ekebenki nkiamoromete, tokamoira Nyagetari town. Bono aka- konyoba nki- a- nkiamoromete kare morito, bono tokamo- akanyora omwana, agantigera omwana bwa omotienyi oyomo. Titwamoira town agasira, bono nimbwate ririanga riokorenda omwana, ntabwati robere nkomogonkia, akorera obotuko na omogaso. Lakini ngacha nkanyora omoisimigwa gw'orita nyambati, agankonya orobere nario nkogonkia omwana, onkonyire, bono ngosaba Nyasae amokonye, naende ankonyire omwana akonyora orobere akogonka. Are amabere, nanyorire amaene kabisa ng'a omwana oyo, nkobumbatare amabere, mbuya are, na afya yaye ndoche ng'a mbuya ere, Ee, igo togoteebia Omwesimigwa Walter Nyambati ng'a mbuya mono ase emeremo eyio emiya. Omosacha ekero akorenta orobera akogonkia gekoorokia esaini engiya ng'a narendete abanto baye b'ecounty. Nakwanire namaene, natigeretwe omwana bw'omotienyi oyomo, tabwati bosio, tabwati magega, nere nabwate oboremeru bw'ogorema, buna akwanire ase eredio y'egesaa, onde bwensi oigure eng'ana eye, okunirwe ne rigianda eri, nere ntomwariganeti, amokonye. buna oyominto omano, nkorora nkorure amabere, oyominto chierusa, twagosabire ase omoyo bw'ogwancha. Korabeke okoboko kwao, Nyasae nagosesenie. Nebuku egoteba, Okoboko gokorwa nikogosesenigwa, mbuya mono ase ogontegerera. Abana omosacha nyambati, mbuya mono ase eyira gwariete yomaene, gwaikeranirie eyira gwariete. Kabere arigwa atebete, Onde bwensi obwate rigianda y'omwana oyo, oraigwa, nere tiga ache akonye buna omoka buna omosacha nyambati, engabana tokanyerete akonyete. Ngokonya are, tari kaoka, ngokonya are. Inche narenge komotebia omoyo oywo abwate. bw'ogokonya, tiga agenderere iko. Chengoru kochia ase chinyanga amang'ere kiabuso korwa aria morama. Omwana oyo opamera atware rero rituko ria rero na omosacha nyambati atome amabere atete emetienyi etano, omwana oyo ng'ina arometwe ekebengi Ekero are mw'ekebengi akagena omwa akagenda bosongo agasirera ororo, naende buna abwate oborito, akagonkia, naende akamanya gokwa kabwate omwana omoke bw'omotienyi oyomo. Komoranche ntobwate obokong'u bw'okoremwa chisese yaani ebibengi. Buna bono omwana naro mw'entanda aria, omosubati oria naro mw'entanda, na omwana oria naro mw'ent ari kemera agakwa nere. Igo bono tobwate obokong'u bw'enta yaani bw'ebibengi ebi eserekari gaki motari goa motagotokonya. Ibenki gose mobiite, gose moche motokonye, etochandegete. Oroche buna omwana oyo agotegerwe family agotegerwe akamwana agasinini igoro y'ebibenki, esere egabana tokonye, na eserekari ende tokonye amang'ana ayio. Goeta nyambati omosacha, naye buna ogokonya iga enderere gokonya ase aange, nosesenigwe naye nto ntore tayari gokoa chikura. Iga nabwate naro ayio oyominto kenani, naye buna okonya gotuko ogochorete, Ekerogo eke kemera, na egenderere, Nyasae agokonye. Igo mbuya mono. Nainche ase amarieta nkorokwa Samuel Kenani, korwa iga Kimira, nigo twachete amatanga ase nachete ko represent Mweshimiwa Walter Nyambati, omosacha Nyambati. Ekero twaika tokanyora ng'a omosubati osirire, naende otigire omwana bw'omotienyi oyomo, omwana oyio iga arenge amayia ande amanene. Ekero omwesimigwa o Walter Nyambati aigwete amang'ana aya na narwete eira ase amatanga ng'a nanyare koba gakorigia orobere orwo okogonkia omwana oyo ase emetienyi etano. Naboigo omwesimigwa Nyambati nagendererete gokora.